Keýmir körüň akyly gelip gitmeliräk ogly bolupdyr. Keýmir ogluny dana, edepli, akyl-paýhasly bir maşgala öýlendirmek isläpdir. Ol şeýle maşgalaň gözlegine çykýar. Bir gezek meýdanda bir topar gyz odun ýygyp gaýtjak bolup duran ekenler welin, ýagyş ýagmaga başlapdyr. Şol wagt Keýmir gyzlary synlap duran ekeni. Görse ähli gyzlar ezilmejek bolup donlaryny geýipdir. Emma bir gyz welin ýygan odununa ýagyş damdyrmajak bolup üstüne donuny ýapypdyr. Keýmir gyzdan, Erkegim, sen näme üçin odunyňa donuňy ýapdyň diýip sorapdyr. Gyz, Aý agam meň bir garryja gözi kemliräk enem bar. Öl odun bir bada tutaşmaýa, tüssesi köp bolýa. Enemiň gözüni tüsse gapsa, hasam erbet boljak. Eşigim öl bolsa zyýany ýok. Eşiklerimi oduň ýanyna sersem, basym urar diýipdir. Keýmir, Megerem bir zat çyksa şu gyzdan çykar diýen umyt bilen gyzdan öýlerini sorapdyr. Gyz öýlerini salgy beripdir. Soň bir gün Keýmir serdar ony synamak hem synlamak üçin ýöriteläp barypdyr. Gyz çaý gaýnatjak bolup ojaga ot ýakanda, Keýmir aga oň bir gözüniň beýlekisinden gyýtagrakdygyny görüpdir. Öýüň kemi ýok welin, azajyk çagaragy, ýagny tüsse çykary gyýçygrak eken diýip, gyzyň näme jogap bererine garaşyp oturypdyr. Gyz oň näme diýmekçi bolýanyna bada-bat düşünip, Çagaragy gyýçygam bolsa, tüssesi dogry çykýandyr diýip jogap beripdir. Teýmir agaň gyza göwni ýetip, ony gelin edinipdir. Gelin serdaryň oglunyň daşyny gallapdyr. Keýmir serdar geline guwanar ekeni. Bir gezek Keýmir serdar ýesir düşüpdir. Şonda ol öz öýüne adam ugratmagy haýyş edipdir. Han aga, meň öýüme iki sany adam iberseň, saňa ýüz ak goýun, ýüz ala goýun, Ýüz gyzyl goýun bereýin. Olar baryp meň gelnime, Seň gaýynyň şunça zat bersin we gapyda iki sany bag goýun bardyr. Olaň birini sögüş etsin, birini ýol hurşy diýip aýtsalar, ol düşüner. Olaň işlerini düzedip, derrew ýola salar diýipdir. Aýdylyşy ýaly bolýar. Hanyň ugradan adamlary oba gelipdirler. Oba adamlary serdaryň diýen dowurlaryny jemlemekçi bolupdyrlar. Keýmir serdaryň gelni gaýynatasynyň göçme manydaky pikirini derrew aňypdyr. Obadaşlarynyň oň aýdanyna ýalňyş düşünendiklerine gahary gelipdir. Ýöne gelin hanyna gürrüňe goşulmaga-da ejap edipdir. Ol, Ili biliksiz, iti gylyksyz diýip, ýatan itiň böwrüne depipdir. Diňe şondan soň adamlar oň pikirini sorapdyrlar. Teýmir agaňyz bennilikde, Ol meň daşym gaty berk, eger ýüz sany men diýen aksakal, ýüz gyrçuw, ýüz gara sakal, ýüz ýigit atly bolup gelmeseler, allyr ýaly däl diýipdir. Iki bag-goýun diýeni, Bu gelen adamlaň birini alyp galyň, gümläň, birinem ýol salgy üçin alyp gaýdyň, galany görkezenden soň oňam geregi ýok diýipdir. Oba adamlary. gelniň paýhasy bilen Keýmiri halas edipdirler.